ýylyň aprel aýynda Assosiasiýanyň düzümleýin desgalary gurlup ulanmaga berildi. Halkara Türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň toplumynyň açylyş dabarasy Ahal welaýatyndaky karantin merkeziniň, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde gurlan merkezleriň açylyşy mynasybetli guralan dabaralar bilen utgaşdy. Bu merkezler türkmen alabaýlarynyň saglyk ýagdaýyny gözegçilikde saklamakda we olara zerur bolan weterinar hyzmatlaryny ýola goýmakda ähmiýetlidigi bilen hem tapawutlanýar. Bu bolsa milli itşynaslyk däpleriniň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilmegine giň ýol açýar. Şeýle hem bi binalar toplumynyň itşynaslaryň işini döwrebap derejede alyp barmaga hem-de ösdürmäge uly mümkinçilikleri döredýär. Halkara Türkmen alabaýtlar assosiasiýasynyň toplumynyň Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde gurulmagy bu ýerleriniň amatly howa gurşawynyň alabaýlar üçin ähmiýetlidigini görkezýär. Şunuň bilen baglylykda, döwrebap toplumyň we merkezleriň ulanmaga berilmegi ýurdumyzda türkmen alabaýlarynyň baş sanyny köpeltmäge, tohumçylyk işlerini alyp barmaga we gadymy nesil ugurlaryny dikeltmäge hem-de türkmen alabaýlarynyň arasynda halkara derejesinde sergileri we bäsleşikleri geçirmäge doly mümkinçilik berer. we isşynaslarymyzyň işlerini döwrebap derejede alyp barmagyna, Halkara Türkmen alabaýtlar assosiasiýasynyň işini halkara derejesinde täzeçe guramaga we ösdürmäge mümkinçilikleri döreder. Ýeri gelende belläp geçsek, ýurdumyzda Ýylyň türkmen edermen alabaýy atly halkara bäsleşigini geçirmek asylly däbe öwrüldi. Onuň çäklerinde türkmen alabaýyna bagyşlanylan döredijilik gözden geçirişleriniň jemleri jemlenilýär. Munuň özi ynsanyň wepaly dostlarynyň şanyna geçirilýän baýramçylyk dabaralarynyň ýatda galyjy wakalara beslenmegini şertlendirýär. Bäsleşigiň şertine laýyklykda, alabaýlaryň atlary, olaryň ýaşy, nesil ugry, iýesi baradaky maglumatlar mälim edilýär. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna çykan alabaýlar belli bir nesil ugurlaryna degişlidir. Olary synlan köp sanly janköýerler arassa ganly alabaýlara mahsus aýratynlyklara baha bermäge mümkinçilik alýarlar. Ynsanyň wepaly dostlary özleriniň buýsançly daşky keşplerini we eýeleriniň öwreden endiklerini tomarçylara görkezýärler. Hemmämize mälim bolşy ýaly, ýylyň türkmen edermen alabaýy adyna edermen türkmen alabaýlary mynasyp bolýarlar. Şeýlelikde, halkara bäsleşiginiň ýeňijisine Türkmenistanyň Prezidentiniň baş baýragy, awtoulagyň açary, ýörite medal, göçme kubok we diplom gowşurylýar. Ýeri gelende belläp geçsek, ata-babalarymyz türkmen alabaýlaryny ösdürip ýetişdirmek bilen, olar hakynda birnäçe nakyllaram döredipdirler. It geldi, gut geldi. Adyl sakçylygy goýun itinden öwren diýen ýaly nakyllaryň halk arasynda giňden ulanylmagam türkmen alabaýlaryna goýulýan hormat nyşanyň aýdyň subutnamasydyr. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň oktýabr aýynda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna guran sapary ähmiýetli wakalara, ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Hormatly Prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Erdogana ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça sazlaşykly ösdürilmegi ugrunda edýän tagallasyna minnetdarlygyň nyşany hökmünde gardaş atly türkmen alabaýyny sowgat berdi. Döwlet Baştutanyň belleýşi ýaly, işine wepaly, batyr alabaýlar asyrlaryň dowamynda halkymyzyň wepaly dosty hem-de hemrasy, ygtybarly goragçysy we kömekçisi bolupdyr. Häzirki günde alabaýlar halkymyzyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegidir. Gahryman Arkadagymyz özüniň türkmen alabaýlaryna bagyşlap ýazan goşgusynda halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen edermen türkmen alabaýlarynyň waspyny ýetirýär. Asyrlaryň sungatyna dowam türkmen alabaýy, halkyň milli gymmatyna kemal türkmen alabaýy! Durky peleň şir mysaly, Mizemez şöhratly ýoly, Gerek bolsa gerçek ýaly, Edermen türkmen alabaýy. Nepis halym, bedewim deý, Mirasdyr bu pederimden, Ýeňişleriň hataryndan nyşan, Türkmen alabaýy. Mälim bolşy ýaly, Ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow bäsleşigiň ýeňişçisi bolan Akdost atly alabaýy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň iki müň ýigrimi birinji ýylyň maý aýynda ýurdumyza bolan sapary mahaly iki ýurduň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň mizemezliginiň nyşany hökmünde Rustam Minnihanowa sowgat beripdi. Asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara laýyklykda, çuňňur dostlugyň nyşany höküminde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyna sowgat berlen Ak dos atly alabaýyň abraýly bäsleşiklerde ýeňiji bolmagy türkmen halkynyň döreden milli gymmatlygynyň halkara derejesinde ykrar edilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on bäşinji, on ýedinji ýanwarynda Kazan şäherinde Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça Russiýanyň Kinologiýa federasiýasynyň çempionaty geçirildi. Ýeňijiler arassa ganlylyk, owadanlyk, buýrugy berjaý etmek ukyby we beýleki häsiýetnamalary boýunça saýlandy. Şunda Aktos atly türkmen alabaýy Merkezi Aziýa owçarkasy diýen ýaryşda iki ugur boýunça Russiýanyň çempiony boldy. Ol birinji sylaga iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on bäşinji ýanwarynda arassa ganlylygy we owadanlygy üçin mynasyp boldy. Bu ugurda boýuna, agramyna, beden gurluşyna, saglyk ýagdaýyna, owadanlygyna we arassa ganly Merkezi Aziýa owçarkalarynyň umumy ykrar edilen talaplaryna laýyk gelýändigine üns berildi. Ikinji sylaga iki müň ýigrimi dördünji ýylyň on ýedinji ýanwarynda düşbüligi, ünslüligi we buýrugy ýerine ýetirmek ukyby üçin mynasyp boldy. Merkezi Aziýa awçarkasy derejesi boýunça çempionata tutuş Russiýa boýunça iki ýüze golaý it gatnaşyp, olaryň içinden türkmen alabaýynyň ýeňiji bolmagy alabaýlaryň dünýä ýüzündäki şöhradynyň belende galmagyny üpjün etdi. Munuň özi paýhasly pederlerimiziň yhlasyndan we zehininden dörän alabaýlaryň belent derejeleri eýelemäge ukyplydygynyň aýdyň subutnamasydyr. Ýeri gelende bellesek, Ak dost Russiýanyň dürli şäherlerinde geçirilen birnäçe sergilere we bäsleşiklere gatnaşyp, tejribe toplady. Bu çärelerde ol eminleriň ýokary bahalaryna mynasyp boldy. Munuň şeýledigini Ak dos atly alabaýa gowşurylan köp sanly diplomlar we güwänamalar tassyk edýär. Bu bolsa dünýäde saýlama tohumly itleriň hatarynda öňdäki orunlaryň birini eýleýän türkmen alabaýlaryna ýokary baha berilýändigini aňladýar. Dürli derejedäki diplomlara we güwänamalara mynasyp bolan türkmen alabaýynyň ählumumy söýgä we hormata mynasypdygyny has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Görnüşi ýaly, wepalylyk, edermenlik, düşbülik ýaly häsiýetleri özünde jemleýän alabaýlar dürli döwürleri we nesilleri baglanyşdyryp, biziň günlerimize gelip ýetdi. Şeýlelikde, dünýä medeniýetine mynasyp goşant goşan türkmen halkynyň döreden milli gymmatlygyny ösdürmek we ony dowamata atarmak babatda toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik başlangyçlarynyň hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli amala aşyrylmagy bilen, paýhasly pederlerimiziň döreden dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede baýlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir.
Şu gün Awannaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda Asyrlaryň sungatyna dowam türkmen alabaýy atly hoşallyk maslahaty geçirildi. Ol Gahryman Arkadagymyzyň bu ýerde bolup, türkmen alabaýynyň gazanan halkara derejesindäki ýeňşini alamatlandyrýan güwänamalary Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň, Halkara türkmen alabaýytlar assosiasiýasynyň wise-prezidentine gowşurmagy hem-de ýurdumyzda atçylyk we itşynaslyk ýörelgelerini ösdürmek boýunça döwlet derejesinde alnyp barylýan işleriň netijelerine bagyşlandy. Munuň özi hemmetaraplaýyn tagallalaryň oňyn netije berýändiginiň aýdyň beýany öwrüldi. Hoşallyk maslahatyna çykyş edenler iki müň ýigrimi birinji ýylyň maý aýynda ýurdumyzyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara türkmen alabaýtlary assosiasiýasynyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyna çuňňur dostlugyň nyşany hökmünde sowgat beren Ak dos atly alabaýynyň Russiýanyň kinologiýa federasiýasynyň çempionatynda arassa ganlylygy, owadanlygy üçin we düşbüligi, ünslügi we buýrugy ýerine ýetirmek ukyby üçin diýen ugurlar boýunça ýeňiji bolandygyny aýratyn buýsanç bilen nygtadylar. Merkezi Aziýa owçarkasy derejesi boýunça çempionada tutuş Russiýa boýunça iki ýüze golaý itiň gatnaşmagy we onda türkmen alabaýynyň iki ugurda ýeňiş gazanmagy Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynyň şatlykly wakalarynyň üstüni ýetirdi. Gahryman Arkadagymyzyň özüniň türkmen alabaýynyň halkara bäsleşiginde gazanan ýeňşini aňladýan güwänamalary gowşurmagynyň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm wakalarynyň birine öwrülenligi nygtaldy. Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan beýik maksatlarynyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden we dünýä nusgalyk milli gymmatlyklarynyň halkara giňişligindäki ähmiýeti artýar. Bu bolsa ahalteke bedewleriniň we alabaýlaryň dünýä ýüzündäki abraýynyň belende galmagyny şertlendirýär. Şeýle-de maslahatyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideriniň türkmen alabaýlarynyň ýeňişine güwä geçýän degişli sertifikatlar gowşurmagynyň çuňňur mana eýedigi bellenildi. Bu waka türkmen alabaýlarynyň we ahalteke bedewleriniň asyl mekanyna milli gymmatlyklara aýratyn sarpa goýulýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Arkadag şäherinde ahalteke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň arassa ganlygyny saklamak, olar barada taryhy maglumatlary toplamak we bu işleri dünýäde giňden wagyz etmek boýunça giň möçberli çäreler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa milli gymmatlyklaryň şöhratynyň belende göterilmeginiň baş şertini emele getirýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyndan we ýadawsyz tagalasyndan binýat bolan täze şäherde geçirilen hoşallyk maslahaty ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan wakalaryň beýan edilmeginde toplumlaýyn esasda çemeleşilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Bu barada aýtmak bilen çykyş edenler milli gymmatlyklarymyzyň halkara giňişliginde hemmetaraplaýyn wagyz edilmek ugrunda döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hoşallyk maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýiti döredijilik zehininden dörän Ýaşlar Watanyň daýanjy atly täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleri uly dabaralar bilen dowam edýär. Halkymyzyň kitap hazynasyny baýlaşdyran hem-de giň okyjylar köpçüligine niýetlenen Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy Mary welaýatynda-da ýokary ruhubelentlikde geçirilip, ol aýdym-sazly çykyşlara beslendi.
Döwletimiziň bagtyýar ýaşlarynyň jemgyýetimizde tutýan mynasyp orny barada gyzykly maglumatlary özünde jemleýän hormatly Prezidentimiziň ilkinji täze kitaby bilen tanyşdyrylyş dabarasy Mary welaýat hem-de etrap häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, welaýat halk maslahatynyň agzalary, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşuly nesiller we mährem eneler, ýaşlar guramalarynyň işjeň agzalary, önümçiligiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän adamlar, welaýatyň medeniýet, bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň, edara-kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar. Tanyşdyrylyş dabarasyndaky çykyşlarda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tamamlanýan günlerinde ýurdumyzyň ýaşlarynyň geçen, şöhratly ýylda bitiren işleri barada giňişleýin gürrüň berýän ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat bermegi bagtyýar raýatlarymyzyň kalbynda uly şatlyk hem buýsanç duýgusyny döretdi diýlip nygtaldy. Bu täze kitap Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda, aýratynam türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllygynyň uly dabaralara beslenýän ýylynda Halkymyzyň öz öňlerinde goýýan belent tutumly maksatlaryny amala aşyrmak işleriniň öňe ilerlemegine uly badalga berer diýlip, tanyşdyrylyş dabarasynda buýsançly sözler bilen beýan edildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly uly üstünliklere beslendi. Täze ýylyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyz ajaýyp eseri, Ýaşlar, Watanyň daýanjy atly kitaby halkymyza sowgat berdi. Gadymy Gündogarda ýörgünli bolan Bir ýylyň aladasyny etseňiz däne ekiň, On ýylyň aladasyny etseňiz, daragyt ýetişdiriň, ýüz ýylyň, müň ýylyň aladasyny etseňiz, nesil ýetişdiriň diýen aýtgy bar. Çünki nesil, ömrüň dogamaty. Milletiň ýaş nesli bolsa, onuň dogamatynyň dowam bolmagynyň esasy şertidir. Danalaryň dili bilen aýtsak, şu günki ýaş nesil ertiriň hamyrmaýasy, Watanyň geljeginiň eýeleridir. Şu beýik hakykada örän çuňňur düşünýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji ýazan kitabynyň ýaşlara, olaryň bitirýän işlerine, nesil terbiýesine bagyşlanmagy hem ýöne ýere däldir. Türkmen ýaşlary üçin nusgalyk gollanma. Belent sepgitlere ruhlandyryjy ýan kitaba öwrüljek bu kitabyň Ýaşlar Watanyň daýanjy diýip atlandyrylmagy ýurdumyzda ilkinji nobatda ýaşlar baradak aladanyň ileri tutulýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň türkmen ýaşlarynyň ýaşaýyş-durmuşyna, ähli ugurlarda gazanan üstünliklerine bagyşlap ýazan bu ajaýyp eseri çuňňur many-mazmuna eýe bolup, döwrüň ruhy, zamananyň belent bady biziň güýjümize güýç goşýar. Bagtyýar ýaşlarymyzyň Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza çyn ýürekden çykýan alkyşlary egsilmezdir. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeleri mundanam belent bolsun! Tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda türkmen halkynyň her bir güni toý-baýramlara, şanly senelere beslenýär. Biziň döwletimizde ähli ulgamlar boýunça uly ösüşler gazanylýar. Ynha, hemmäniň bilşimiz ýaly, iki müň ýigrimi üçünji ýylda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem şeýle uly ösüşleriň beslenen ýyly boldy. Çünki, bu ýylyň ahyrynda Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynyň öňüsyrasynda türkmen halkyny ýene bir begendiren uly taryhy wakalaryň biri bolup geçdi. Bu-da hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji kitaby bolan Ýaşlar, Watanyň daýanjy atly eseriniň halkymyza gowuşmagy boldy. Bu ajaýyp kitabyň bize gowuşmagy biz ýaşlarda uly buýsanç duýgusyny döretdi. Çünki, hormatly Prezidentimiziň bu kitabynda Türkmenistan döwletimizde ýaşlaryň alyp barýan işleri, dürli döredijilikli bäsleşiklerde gazanýan üstünlikleri, halkara derejesindäki ýaryşlarda ýetýän belent sepgitleri barada giňişleýin maglumatlar berilýär. Çünki biziň döwletimizde ylym-bilime esasy üns berilýär. Bu-da biziň türkmen halkymyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly adamlar bolup ýetişmegi ugrunda alnyp barylýan ýörelgelerden ybaratdyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýarys. Goý, hormatly Prezidentimiz Arkadag Gahryman Serdarymyzyň döwet galamy mundan beýlägem ýiti bolsun, kitaplarynyň höwri köp bolsun! Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadag Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolsun! Il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleri hemişe rowaç alsyn!
Halkymyz Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzda amala aşyrýan beýik maksatly işleri, durmuş özgertmeleri netijesinde bagtyýar durmuşyň we ajaýyp döwrüň hözirini görüp ýaşaýar hem-de döredijilikli zähmet çekýär. Bu täze kitapda halkymyzyň bagtyýar durmuşy hem-de, ilkinji nobatda, ýaşlaryň röwşen geljegi baradaky aladalar esasy wezipeleň hatarynda goýulýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň ýokary derejede amala aşyrylmagyna uly ähmiýet berilýär. Halkymyzyň, aýratynam, ýaşlaryň iş üpjünçiligini, durmuş guraglylygyny, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrýan toplumlaýyn özgertmeler amala aşyrylýar. Döwletimiziň ykdysadyýetiniň depginli ösüşlerine gazanylýan üstünliklerine özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýan ýaşlar ykdysadyýetimiziň dürli ugullaryna zähmet çekmek hem-de bilim derejelerini kämilleşdirmek bilen geçirilýän Halkara maslahatlara, forumlara, bäsleşiklere, sport ýaryşlaryna-da işeňňir gatnaşýarlar. Halkara derejesinde geçirilýän çärelere gatnaşýan ýaşlar özleriniň ukyp başarnyklaryny açyk görkezmek bilen, üstünlikli çykyş edip, döwletimiziň at-abraýyny hasam belende göterýärler. Bagtyýar ýaşlarymyz hormatly Prezidentimiziň belent ynamyna wepaly bolmak bilen, dürli kärde zähmet çekip, häzirki zamanyň ösen innowasion tehnologiýalaryny, netijeli özleşdirip, özleriniň ylym-bilim derejelerini ösdürýärler. Munuň özi ýurdumyzyň ykdysadyýetini ylmy taýdan ösdürmäge, dürli ugurlarda alnyp barylýan ylmy işliň hil taýdan täze derejelere göterilmegine uly itergi berýär. Bu bolsa ýaşlaryň ukyp-başarnyklarynyň hasam kämilleşýändigini görkezýär. Ýurdumyzyň hususy ulgamynyň çalt depginler bilen ösdürilmeginde-de Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň mynasyp orny bar. Täze taryhy döwürde halkymyz hormatly Prezidentimiziň daşyna Mäkäm jebisleşmek bilen nurana geljege, ýagty ertirlere tarap batly gadamlar bilen öňe barýar. Döwletimiz dünýäniň ösen döwletleriniň hatarynda mynasyp orun alyp, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejeleri barha ýokarlanýar. Amala aşyrylýan giň möçberli ykdysady özgertmeler jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny gurşamak bilen, hormatly Prezidentimiziň Watan halky bilen Watandyr! Döwlet halky bilen döwletdir diýen baş şygaryna esaslanyp, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynyň bähbitlerine gönükdirilendir. Ýurdumyzy çalt depginler bilen ösdürmegiň röwşen ýolunda aýratynam ýaşlar uly güýç bolup durýar. Beýik geljegimize gönükdirilen işleri amala aşyrmakda ýaşlaryň gujur-gaýratyna, döredijilik zehinlerine, ukyp-başarnyklaryna uly bil baglanýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň beýik maksatlaryny durmuşa geçirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Ýaşar Watanyň daýançy atly täze kitabynda-da kalby hyjuwdan, buýsançdan doly bagtyýar ýaşlaryň jemgyýetimizde eýeleýän orny, olaň aýdyň maksatlary barada giňişleýin maglumatlaryň getirilmegi eseriň ähmiýetini hasam artdyrýar diýip tanyşdyrylyş dabarasyna buýsançly sözler beýan edildi. Ýokary ruhubelentlige beslenen tanyşdyrylyş dabarasy Welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, estrada aýdymçylarynyň döwrümiziň belent ruhuna laýyk derejedäki hoş owazly çykyşlary belent goşdy. Ýerine ýetirilen edebi-sazly çykyşlar we döwrebap aýdymlar döwrümiziň ajaýyp mukamlary bolup ýaňlandy. Kalplara ylham berip, ýürekleri joşa getirýän aýdym-sazly çykyşlarda türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkymyzy röwşen ýollar bilen nurana geljege tarap ynamly alyp barýan beýik işleri, il-ýurt, umumadamzat bähbitli amala aşyrýan özgertmeleri, şeýle-de toý-dabaralara beslenýän Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylymyzy we bagtyýar döwrümizi joşgunly wasp edildi. Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşanlaryň adyndan hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýüzlenme kabul edildi. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrliginde Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň mejlisi geçirildi. Oňa Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir orunbasarlary, ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar eşdirişleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.
Mejlisde Birleşen Milletler Guramasynyň bu iri ýöriteleşdirilen edarasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumy ara alyp maslahatlaşyldy. Iki müň ýigrimi dört, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmegiň ýollary kesgitlenildi. Hususan-da, milli gymmatlyklarymyzy adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň abraýly sanawyna girizmek boýunça öňe sürýän teklipler bilen bagly wezipeler kesgitlenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyryklaryna we görkezmelerine, şeýle hem iki müň ýigrimi törünji ýylyň meýilnamasynda bellenilen wezipelere laýyklykda, ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemleri baradaky maglumatlar diňlenildi. Şonuň bilen birlikde, iki müň ýigrimi üçünji ýylda ÝUNESKO-nyň hem-de onuň sebit düzümleriniň wekilleri bilen onlaýn duşuşyklaryň, geňeşmeleriň onlarçasynyň geçirilendigi bellenildi. Olaň dowamynda ylym we bilim, medeniýet we ekologiýa ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna garaldy. Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň otuz ýyllyk hyzmatdaşlygynyň dowamynda ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň maksatlaryny durmuşa geçirmekde, şeýle hem medeni, bilim we ylym kuwwatyny artdyrmakda uly üstünlikler gazanylandygy bellenildi. Munuň özi aýratyn hem Türkmenistanyň maddy we maddy däl medeni mirasynyň halkara derejesinde ykrar edilmegi bilen bagly meselelere degişlidir. Iki müň on birinji ýylda Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasy goramak barada Konwensiýasyna goşulmagy bilen, Watanymyz bu Konwensiýanyň düzgünlerini durmuşa geçirmek boýunça halkara tagallalaryna işjeň gatnaşýar. Dünýä siwilizasiýasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan taryhy-medeni hem-de tebigy gymmatlyklary geljekki nesiller üçin saklamak boýunça giň gerimli işleri geçirýär. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň fewral aýynda Magtymguly adynda Aktürkmen döwlet uniwersitetinde Medeni miras, geçmişden geljege hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi atly Ýunesko kafedralaryny döretmek hakynda ylalaşyklara gol çekmek dabarasy geçirildi. Ýuneskonyň klublarynyň açylmagam ýaşlaryň döredijilik we ylmy-barlag işjeňligini kemala getirmek we olaryň öz ýurdunyň medeni gymmatlyklary, däp-dessurlary baradaky bilimlerini ýokarlandyrmak babatda uly ähmiýete eýedir. Ýunesko kafedralaryny döretmek boýunça alnyp barylýan işleň çäklerinde Ýuneskonyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň we ýokary okuw mekdepleriniň toparlarynyň bilelikde gatnaşmagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Parahatçylygyň dilleri we Parahatçylygyň medeniýeti atly klublar hereket edýär. Geçen ýyl Daşoguzdaky Türkmen oba hojalygy institutynda Daş gurşawy goramak, durnukly ösüşiň möhüm konsepsiýasy atly ÝUNESKO-nyň ýene bir kluby açyldy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň agzalygyna kabul edilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn syýasatynyň dabaralanýandygynyň, ýurdumyzyň halkara ýaşlar hereketini pugtalandyrmak işinde tagallalarynyň ykrar edilýändiginiň beýany bolan taryhy wakadyr. Türkmenistanyň Ýunesko-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň iki müň ýigrimi üç-iki müň ýigrimi ýedinji ýyllarda agzalygyna biragyzdan saýlanylmagy Watanymyzyň halkara giňişliginde abraýynyň barha belende göterilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şeýle hem ýurdumyzyň bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine, dünýäde sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden wagyz etmäge goşýan uly goşandynyň ykrarnamasydyr. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň otuz birinji oktýabrynda Fransiýanyň paýtagty Parižde ýerleşýän Ýuneskonyň ştab-kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. Hut şol gün, Şäherleň bütindünýä gününde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Dizaýn ugry boýunça Ýuneskonyň döredijilik şäherleriniň toruna girizilgänligi barada Ýuneskonyň baş direktorynyň çözgüdiniň yglan edilendigi buýsançly ýagdaýdyr. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň ýyly diýlip yglan edilmegi bilen baglylykda beýik şahyryň we filosofyň üç ýüz ýyllygyny baýram etmek boýunça birnäçe dabaralary geçirmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Ýuneskonyň işler barada Türkmenistanyň Milli toparynyň mejlisiniň dowamynda bu guramanyň iri düzüm böleklerinde ýurdumyzyň ornuny pugtalandyrmak, halkara ylmy hyzmatdaşlygyny giňeltmek, sanly taslamalarda hem-de maglumatlary alyşmakda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ýaly möhüm meselelere garaldy. Şeýle hem guramaçylyk we beýleki meseleler ara alyp maslahatlaşyldy.
Hormatly Alymlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda ýigrimi nji ýanwarda saat ýigrimi den ýigrimi bir nji ýanwarda saat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Gidromtrologiýa bardak gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda dokuz-on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine iki, ýedi gradus, gündizine on dört, on dokuz gradus, kenarki taraplaryna bolsa sekiz, on üç gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tizligi sekuntda sekiz, on üç metre ýetýän şemal üwser. Howa gijesine noldan bäş gradus çenli maýyl, gündizine on iki, on ýedi gradus, günorta, günorta taraplaryna bolsa ýigrimi gradus çenli maýyl bolar.

Iki gradus sowukdan üç gradus şeýle maýyl, gündizine on iki, on ýedi gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günordan tizligi sekuntda sekiz-on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine noldan bäş gradus çenli sowuk, gündizine bäş-on gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tizligi sekuntda on, on üç metre ýetýän şemal öser. Howa gijesine bir, üç gradus, gündizine on dört, on alty gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň ýigrimi birine magnit hadysasynyň gowşak täsirli saklanmaly alşylýar. Eziz watandaşlar, gyş paslynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýandygyna nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäris. Mähriban ýeleşje, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere üslenýär. Ähli ösüşleriň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag boluň eziz adamlar.

Tüweleme gyzym. Bu hepdäni-ä tutuşlygyna bäşlige düzüpsiň. Geçen hepdedäki suratdan alan dörtlügiňem düzetdiň, kaka. Berekella gyzym, oňarypsyň. Bolmanda-da agam suratkeş bolup. Sen suratdan dörtlük alsaň bolmaz-a. Aý.
Näme gyzym?
Didem maňa surat çekmegi öwredenok-a. Gaýtam aýanny adam kowup goýberýär, reňklamma degme diýip.

Seň olar ýaly iş etmäňem barmy? Ýok, kaka, men etmedim-ä. Öz-özi boldy. Ana, aýdýan-a meň gyzym eden däldir ony. Hanha, hol uly gyzyň edeni bolmagy mümkin. Hawa, şol etdi, kaka. Özem üç sany kagyzyny aldy. Baý boo. A men baryny eşitdim. Eşidýän bolsaň. O agaň reňklerini çyrşanyň a çyrşanyň bu kagyzlaryny bir almaly däl ekenimdä. Waý eje.
Suratkeş bolaýjakdymda. Ýene şolaryň kagyzlarynyň suratyny çekdim. Seretden owadan bolupdyrmy? Hany görýän.
Seretden owadan bolupdyrmy? Owadan çekipdirdiňerem. Aý tüweleme. Aýna gyzym-a tiz suratkeş eken. Özüň çekdiňmi gyzym? Hawa kaka özüm çekdim hiç kim kömegem etmedi. Tüweleme Aýna jana Didar jandanam gowy çekýän eken. Aglama näme aglaýaň. Woý men näme diýip agladym. Alya kaka, didäň jaýyndan kagyz alyp özüm çekdim. Ana gördüňizmi?
Meň gyzym çekipdir-ä suratlary. Haý, Aýna ýalançy diýsäni. Gyzymyň çeken suratlaryny öz adyna geçirip. Saňa tikin tikmänem Leýli jana öwretdi gerek? Şeýlemi gyzym? Hawa.
Ýöne gyzym, agyň zatlaryna degme, bolýamy? Men saňa başga kagyz-galam, reňk alyp bererin. Bolýamy gyzym? Bor. Ýöne maňa tikin maşynam alyp ber, kaka. Bolýar gyzym, bolýar.
Oglanlar az maňda. Näl, işiň ýagdaýy gowumy oglanlar? Gyzdyrma derejesine barýamy? Iki hiline gowy üns beriň. Biziň alyjylarymyzyň istegini kanagatlandyrar ýaly.
Aýmyrat, seň entegem bärdemi? Käbir zatlary tabşyraýyn diýdim başga oglanlara. Onsoňam söwda nokatlarymyzy giňeltmek bilen baglanyşykly siziň ýanyňyza barjakdym. Iş sapar meselelemizem bar. Dogrudanam, daşary ýurda gitmeli topara özüň ýolbaşçylyk etmelisiň. Oňa-da näme, az wagt galdy. Hawa-wa, başlyk, şonam siz bilen maslahat etjekdim-dä men.

Wepalyny gezdirip aýaklaryny ýazdyňmy, oglum? Hawa, kaka.
Indi men günde-de Wepalyny gaýlamagyny gaýdyp gitjek. Şeýt, oglum, şeýt. Ýöne her gün irden ylgatsaň gowy. Hem-ä gezdirersiň, hemem Wepalyn öýkenini açarsyň, oglum. Bar, kaka.
Nirelerde gezdirip geldiň, oglum? Hany, o baýyrlyklarda gezdirip geldim, kaka. Menden başga-da adamlar itler bilen aýlanýan ekenler. Hurdaý bar-a, Wepalyn gowy ördi, kaka. Wepaly batyr itdir, oglum. Bulaň aňyrsy Alabaýlardan gaýdýa. Sapar aga salowmaleýkim. Hä waleýkim salam Aýmyratjan. Gowumy ýagşymy ýagdaýlaňyz. Hä şükür. Gel bakaly. Sanjarjan gowumyjyň ýagşymy ýagdaýlaňyz. Tüweleme Wepalyny gezdirip geljek bolýaňmy. Men eýýäm Wepalyny gezdirip geldim-ä daýy. Wepaly ullakan owadan sportçydyr tüweleme. Aýmyratjan nähili onsoň telekeçilik gülleýämi. Telekeçilik ýurt derejesinde gülleýändir-a. Äden ädimimiz şowgulyk Sapar aga. Hormatly Prezidentimiziň goldawy. Telekeçiligiň başyny gök diretdi-dä. Dogry aýdýaň Sapar aga.
Ynha sered-ä şular ýaly jaýlar biziň ýasak dursak kellämize gelenokdy. Beýle bagt badyr öýdemzok. Tüweleme. Her kime ýaşamak nesip etsin Sapar aga. Hä şeýdi oglum şeýdi.
Hemen Sapar aga Didar öýdemikaýa şury. Hä öýdedir öýdedir. Ýokaryk çyka öz otagynda. Hany men bir göreýin agam şony. Hä işläp otyr diýýäňä. Bor bor.

Oho! Aýmyrat, haçan geldiň-ä? Geleniňe bagman Lurnos. Tüweleme.
Saňa suratçymyk hany öýtsem? Sen aýdymam erbet aýdaňok. Onnoňam men gelen nädwanjak sen. Bu bir gadymyýetde taryhy ýadygärlik. Oho, dost, men muň öňki ýagdaýyny aýdamok. Şu wagt-a şunyň nämä meňzeýänem belli däl. Onuňam bu çekişiň bilen seň ýadygärligiň öňki bolşam-a galmandyr.
Be, Aýmyra, entek ýalňyşsyzmy? Ýuwaş-ýuwaş boluberer-dä.
Onsoň kim?
Göreňokmy, gyz, Bu gyz şo taýda işläp ýören arheolog.
Haý dost, seňem baş goşup ýören zatlaryňy diýsene. Düşünmedim Aýmyrat. Nämä baş goşupdyryn? Oho!
Şunuňdanam bir kär bormy? Ertirden agşama çenli şu reňklere garyşyp otyrsyň. Onuňam munyň geçjekmi, geçmejekmi, onam-a bileňok. Onsoňam bir reňklere, bir kagyza Gidýän çykdaýjyňa aňyrda dursun. Men seň şu zatlary gidirýän wagtyňa haýpym gelýä dost.
Eşitýäňmi Aýbar? Şeýtde ädimleýän ädimiň hasaplada ýör. Hasaplajak?
Näme hasaplaman? Onuňam hasaplasaň gowy bolarda. Şu her bir edýän gürrüňiňem bir hasaplap çykyp ýörseň has gowy bolaýjak ýaly.
Hä, sen onda şo çykdaýja galyp ýörersiň diýjek bolýaň, hä? Ýok, ona diýjek bolmadym, ýöne seň çykdaýjyň bilenem, girdeýjyň bilenem işim ýok. Ýöne şu bize geleňde sesiňi çykarman şu suraty synap dursaň, has gowy bolaýjak ýaly-la. Häý, bor-da dost, bu zatlardan öz başyň çykýandyr-da. Ertir golf oýnamalydyk. Hiç zat meýilleşdireňok dämi? Ýok, ýok, ýadymda.
Nesip bolsa öýlän gidäýeris-dä. Hawa, dost.
Meňem salkynda işim bardy. Didar jan, sen işläber, dost. Men ýöräýin. Sag amanca işle. Bolýar, Myrat.
Sag bol. Sag bol.
Sagmal bar.
Bar, sag bol. Aý, Aýmyrat, Aýmyrat. Oýnuň bar-aý seniň.

Kim ol? Täze aldyk başlyk. Täze aldyk.
Näme işläp ýör ýöne? Öwrenjek başlyk, öwrederis.

Nartäjiň suratymy? Nartägiň suratyny çekäýipdir. Haçan bize gelip görkä Nartäç?
Oho, geçi, Didaryň otagyna girdiňmi? Ýok.
Azamasana, gagyz almana girdiň gerek? Ejem aýtmaýda bom. Bolýa, ýöne ýene öwrenip girseň, Didary aýdaryn. Bor gir, men.
Wiý, Didar kimiň suratyny çekipdir, bilýäňmi? Kimiň?
Nartäjiň.
Kimiň?
Nartäjiň.
Kim o Nartäç? Täze göçüp gelen goňşymyz bar-a. A, Garly kakaň gyzymy?

Salam aleyküm baş. Wa aleyküm esselam. Hey, näme işläp ýörsiň? Maşynymy süpürýän.
Maşynymy süpürýän?
Hawa. Ýer, ýer süpüren ýokmy sen? Ýa başga ýere süpürýän maşynymy süpürýän. Gözüňe mä daş töweregiňde ýalt dürt edip. E, Täze işgär da başlyk. Neme, adyň näme inim sen? Ilşat. Gülşat diýämi? E, Ilşat başlyk, Ilşat. Ilşat?
Ilşat.
Ilşat bolsaň inim. Beýdip töweregiňe seretip ýörme-de işiň bilen bol. Bor, bor başlyk.
Özüň düşüş, gaýrat et-de. Her hili adam tapýaň-aý senem. Bolýar.
Ilçat. O baş. Başlyň ýanyna masgar etdiňä meni. Goşa narmada. Näl işler gowmy? Öwrenişýäňdä? Aý bol işle, salamany işle. Hadi. Maral armada? Bar bol, Aýmyrat. Ýürekden söýerin seni, eger-de ýarym bolmasaň, Maral janym meni. Mydama sokulmasyz ýere sokulyp ýör-de şolam.
A gyz Gunça, şu hepdede, indiki hepdede diýip durmaly. Ine şu parz depedäki işlerimizi tamamlaly, onsoň gidäýeris. Ýokary okuw mekdebini tamamlabam şeýdip ýörjek bolsaň, men-ä saňa düşünýän däldirin. Agy Gunça, her kimiň öz halaýan käri bolýa-da. Ine, men seň şu söwda-satyk işleriňe hiç düşünemok. Düşünmersiňem.
Aýna şu taryhy ýadygärlikler barada gürrüň açylsa bolup, göwnüm açylýar. Waý, günüňe ýanaýyn. Sen bolup ýörşüň şu boljak bolsa, saňa ýigdem-ä tapmak iş şolar bize. Ary kyn bol, Jora jan, özümjik taparyn. Maňa şondan alyp beräýiň, gaýtarymy? Özüň ýaly çaňa bulaşyp ýöreniň birimi? Ýok-da. Ýok, başgasyny beräý.
Hawa-da, o ýadygärlikleň içinde aýlanyp ýörkäň, gözüňe zady görünäýmez-ä.
Ahyry bir ýerde görünse bolýa-da, görünmese nätjek? Goý, boldum, jigim. Ala.
Otur, sogumyz saňa bol. Hä, Didar.
Nädýäň onsoň, işler ilerleýärmi? Täze bir zadyň başyny başladym diýipdiň weli, nädýär, azalyşýarmy? Hawa, kaka.
Tapgyr edermikäm öýdýän. Şu wagt bir suraty diýnip gelýän. Nesip bolsa, birküç günden tamamlarmykam öýdýän. Bi, Pardepe diýýäniňmi şol ogul? Hawa, kaka.
Allaja, kaka. Didar gara goňşymyzyň gyzy Nartalyň suratyny çekipdir. Agaý geçi, diýýäniň näme?
Sen Ezizaň otagyna girdiňmi? Men bilmän girdim. Ýok, ýok, giren hiç. Ýöne Nartäç diýýän kim o? Waý goňşymyz Nartäç. Şoň suratyny çekipsiň-ä sen. O seň ýanyňa haçan geldi? Şular masgara geçýär-ä. Guýy gyzynda. Ýör görkezen Nartäjiň suratyny. Seň täze joraň Nartäç ýaly şoň suratda. Aýna, baran görkezsin, baran görkez. Ýören. Şu gyzyňam oturyp-oturyp bir zat tapaýýa. Aý,
suratdaky birini kimdir birine meňzedendir-dä.
Dogrudanam, şo suratda hakykatdanam bir gyz-a bar. Hä, bolup durandyr. Düşnükli.
Maral, eýýäm gaýdyp barýaňmy? Aý, oglan, eýýäm diýmäň näme? Şu gün-a işläbildik-le. A siz entek gaýdaňzakmy? Gaýdýan, ugradaýynmy? Aý, ugrasaňam bolýa. Häzir bir münjik dur, men çepe başyndan rugsat alyp gaýdaýyn. Bolýa. Maral, gaýdaýmagyn, garaşgyn ýöne.
Maral. Bu gün giçläpsiňiz-dä? Waý, size düşüner ýaly, biriňiz-ä giç diýýäň, biriňizem ir diýýäňiz.
Kim aýtdy ir diýip?
Ir däl-ä. Waý, Ilşatdyr-da. Eýýäm gaýdyp barýaňmydy-ä? A, Ilşatmy?
Aý, Ilşat aýdar. Tä özüniň gaýtmajagyny bilip, size gözi gidip aýdýandyr oň. Wiý, Ilşat ete gaýdanakmy? Ýo, gaýtman ir-ä. Bugun iş kän, tabşyryk kän. O meni öýe äkitjek diýdi-ä. Maňa şu taýda garaş diýdi-ä. Aý, oňa garaşyp oturma-da, arkaňy gaýdyber, gara. Guwanç, sen çynyňy aýdýaňmy? Hawa, çynym. Gowy, siz kärhanaň awtogyndan galman, basymjak öýüňize gaýdyň. Bolýar, sag bol.
Sag aman baryň. Bolýar. Wiý, Guwanç, onda Ilşada özüň aýdarsyň-da. Bolýar, bolýar, hökman aýdaryn.
Maral görmediňmi? Gördüm.
Gaýtda ol. Haçan?
Ýaňy.
Seň entek-entek işlemänligiňi aýdyp, oňa gaýdyber diýdim. Aý, nädýäň-ä, men zordan çepe başdan rugsat aldym-a. Aý, agam jan, rugsat alanyň men näbileýin-aý.
Degme! Men saňa hiç kim aýtma diýdim-ä! Aýtjak!
Nartäjiň suratyny çekmesin dagyndym. Waý, näme diýseňem kakasy Nartäjiň edil özi-dä! Tüweleme.
Gowy surat-a bolupdyr. Bi gazyp-agtaryş işlerini geçirýän arheologlaň Iş pursatyny janlandyrba bilipdir. It dil özi eder.
Aýna ne bolup?
Sen edil Nartaýjyň suratyny çekäýipsiň, ýa öz suratyna seredip çekdiňmi?
Hä, Didar jan, bi başlan işiňem oň bolsun, tüweleme. Sag bol, kaka.
Tüweleme, many-mazmun taýynda-da tema saýlabypsyň.

Aýna, dursana! Sen näme üçin ýylgyrýaň? A sen näme sorajak bolýaň? Dogrymy aýdýan, men ol gyzy tanamok. Ýöne tötänden bolan zat-da. Waý, bolýa janan, ynanýan saňa. Jigim jan, dursana!
Neme-le, sen ol gyzy tanaýaňmy? Nartäjimi?
Hawa. Ýadygärlik diýdimi, nämemi, şolar ýaly bir ýerdä işleýä. Hä.
Paryzdepe. Arada şu ýerde-de iş geçirdik diýdi.
Şul öýüň işine heý gutarma bamyka? Gutarma bamyka bul öýüň işine? Daň atandan gün batýança hysyrdap geçmeli, hysyrdap. Eje, irlenmegem bolmaý. Näme diýrenýäň? Oý. Oý, oý, oý, oý, seret ana. Nartaja, nartaja diýýäňmi? Ä, men näme şoň nartaçdygyny görmän durun. Nartaçdygyny bilip aýdýan-a. Eje, men-ä öýe girjek gaýtam. Girsene girjek bolsaň, onsuzam alyp barýan galaň ýok. Salam, Gözel daýza.
Waý, waý, tüweleme, tüweleme. Nar täsin, gurgunmyň gyzym? Waý, senem gyz haçan görseň ýetişik tiz gara günde-dä. Waý, işden dagy sypynsaň bir arasynda gelerler-ä daýzaň ýanyna. Wah, daýza jan, siziň süýji sözüňizi eşitmek üçinem geljek, sypynsaň welin. Bilýän-le, ýegenjigim, bilýän-le. Wah, şu ejeňe-de diýýän men, Nartäç kän işletme diýýän. Irden agşama çenli işläp, ýadap gelenden soň öýüň işine hysyrdamak aňsatmy Nartäç jana diýýän. Günortan arakesmede-de gelibereňog-a sen. Ýogsa şo günortan arakesmede gelipjik öýüň işlerini ylgap-ylgap hemmesini işleri bitiripjik gitseň, sen agşam geleňde saňa ýeňilem boljak welin bar-a. Waý, daýza, siz şu wagt meni öwýäňizmi, ýamanlaýaňyzmy? Waý, Nartäşjan, men seni diňe öwýän. Men hemme ýerde seni diňe seni öwýän, ýegen jigim. Özüň bilýäň-ä, men gyzym bolmansoň, Men seni öz gyzym ýaly görýän-ä. Daýzajan, men işe gidäýin. Gijä galyp barýan, bolýa? Bolýa, sag aman işle. Bolýa, sag boluň daýzam, sag boluň.
Olam ýüz otuz bäş. Seresap bol, how, seresap bol. Aňkarma, how. Näme aňkarýaň, bi? Aňkarylyp. Otuz bäş, olam kyrk. Oh! Garly kaka, salowmalikim! Günüň dowamynda-da ol elli gezek salowmaýkim bomaý. Aňňasy torja kort urman bir sapar Walikim salam diýende. Näme diýýäňow? Näme hüňürdäýen bolsaň eşitdirip hüňürde. Aý ýok le Garly kaka hüňürdäýmok ýöne. Onda näme diýip dursuňow şu wagt? Aý bolýar le Garly kaka. Hany onsoň bu ertirden bäri näçe gatnaw etdiň? Arakesmä çenli dört sapar gatnadym. Ýaňy bar-a how.
Seni işgärler görüpdir-ä. O gapdalyňa agaň mündüren bolup aýlap ýörsüň diýer-ä how. Aý Garly kaka, Aýlap ýörer ýaly üýtgeşik aýlan zadymam ýog-ow. Seň üýtgeşik aýlaýşyňam barmy-how, hä? Aý, Garly kaka, ara kesmä öýe barýan ekenler, şolary ýolagry düşürip geçäýdim. Hä-hä, şeýdip tap bir bahanajyk-how sen, tap bahana. O-how, bu seň hususy ulagyň däl-ow, han-ow, ulaw. Agaň işe gatnadasyň gelse, öz ulagynda gatnat, eşitdiňmi? Ho, bul adamlar-a ho bu ulaga agyr ýük urmajak bolýar, ýüklemejek bolýar ho. Onsoňam bar-a ol agyr göwräni bar-a, o ulaga mündürip eýläk, beýläk aýlap ýörseň, a duzlarsyň-a bu ulaga. Şu dagy-duwara şu ulaga birini mündürjek bolsaň, menden sora, eşitdiňmi? Be, adamlar täsin-aý.

Aha! Jigimjan surat çekýäňmi? Senem şo reňklere garşy otyrsyň. Didar daýyň ýalak bolup senem tüweleme. Wah, aýtýan-a. Şuň şol äwmezligi galman geçjek-dä. Aýmyrat jan, käwagt şu kompýuteriňden, beýleki işleňden ünsüňi sow etjik bir töweregiňe seredäýeň-de bolmaýamy, oglum? Wah, döredýän-ä Eje jan. Seň ýadyňa oýun düşýä, oglum. Agtyk söýesim gelýä. Hany, oglum, bar derrewjik eşikleňi çalyş, men saňa derrewjik nahar guýaýyn. Aý Eje jan, men-ä eýýäm doýaýdym öýdýän. Hökmanam däl guýmak. Men biraz işim bar, işleme deýin.

Maral armada. Barmy özüm oňa. Aral ýaly üýtgeşik edýän işimiz ýok. Ýöne seňki kyn. Aý hawa-da, baýramçylygy öň ýaly işimizem ýetik. Wiý, eşegi çaşypsyň welin näme, işiň köpmüňmi? Aý hawa-da, tepe başymda gowy işleýän hüjjet geçirdim indi. Way.
Gowy işleýäň diý.
Bolmady nähili? Bir az garry kakam kellesini agarsyn diýip şoň ýanyna geçirendir tesbe başlyk.
Maral ülsüňi pozup päsgel berýändir kän öýdýän. Aý köpçülikdä sesisi bolaý ýada. Aý oda bizä sähel köp gürlesek ýadamak welin. O nämäň ýadamasy? O nämäň päsgel bermesi? Gülşa, kimiň gürrüňini etýäň sen? Baý, baý, bilýän nätdiňow sen. Bilmedik bolmaga dökdäý sen. Gülşat, näme diýjek bolýaň? Maral, üýtgeşik zat diýjek bolamok, ýöne aradaky diýýän zatlarymyň jogabyna garaşýan. Gülşat, başlyk gelýär, bar git! Maral, jogabyna garaşýandyryn.
Salam goňşy. Salam.
Salam. Salam. Salam. Men işe gijä galýan-da, men ýöräýeýinmi? Geçiň arka.
Neme? Siz arka gidiberiň, men häzir yzyňyzdan özüm bararyn.
Ýok-la.
Neme-de, ilkinji duşuşygymyz birhiläk bolaýdymy?
Duşuşygmy? Ýo-o-o.
Neme diýjek boldum. Ilkinji gezek görüşimiz diýjek bolýan. Goňşy bolsagam görüşip duşup bilemdo. Aý irden gidýäs agşam gelýän.
Onda nirde duşuşak?
Zat. Ýalňyşýam biz Sarydepede duşupdyk.

Aslynda, wiý, aslynda men şol ýadygärlikden suratyny çekeýin diýip bardym. Ýöne sizi gördüm-de, siziň öz suratyňyzy çekäýdim. Getir özüm göteräýin. Gowsy şulary men göteräýin, ýogsa bu ne işe gijä galar. Bolýar, beriň, alyň, göteriň. Siz howlukýaňyzmy? Woý, ho, ol işe gijä galar. Ýörün ulagda kideýin sizi. Siziň ulagyňyz barmy? Gowy.
Waý, siziň ulagyňyz agyrsa, niýe şonda pyýada barýaňyz? Aý, şona özüm hem bilemok. Ýöne gidelmi? Men gowusy şu ýerde garaşaýyn. Bolýar, ýöne şuna saklan, men häzir gelýän. Wiý, Nartaç, hiç ýere gidäýmäň, bolýamy?
Waý, men bu goşlaryň bilen nirä gideýin? Aý, kelläň bar bolsun. Getiriň maňa. Getiriň, getiriň, özüň götür. Özüň-ä, gaty başagaý ýöne. Aý, men şolar ýaly oglan-la. Ýörüň onda.
Bor gyzym, bor. Bi. Didar surat keşem-ä öýünde ýok eken. Öýden çykanyma görä, Şirindenem bir habar tutup gideýin. Şirin! Şirin!
Aýmyrat, Gürrüň a diýdiň welin dost, o näme gürrüň? Arkaýyn aýdyber. Aý dost, bize näme üýtgeşik gürrüň bolsun. Şo öňki gürrüňlerdir-dä.
Sen gürrüňe beletdi dost, belet. Ýara täze taslama üstünde işleýänsiň. Ýa bolmasa täze baglaşyk baglanyşanmyň. Ýa bolmasa bir gyza aşyk bolansyň. Dogrymy? Ana.
Ana üstünden bardyň dos. Dogrudanam Aýmyrat kime aşyk bolduň-a? Ana.
Menem şony senden soramak üçin şu taýyp çagyrdym-da dos. Menden?
Hawa. Kime aşyk bolanyňy meň bilen maslahatlaş okaly. Ýok-la-ho.
Aslynda toýdan öň öýlenjek gyzyňam saňa görkezmeli däl.
O näme üçin? Aý, oňam suratyny çekersiňmi? Soňam men o suraty görerin. Soňam o gyzdan göwnüm geçer dagy.
O näme üçin? Oýnam oýun welin, meň diýen gyzym siziň töweregiňizde ýaşaýar. Biziň töweregimizde?
Haw.
Birki gezeg-ä gördüm men ony siziň ýanyňyzda. Bir ýerlere-ä gidýär ol, işleýärmi, nämemi, edil siziň gapyňyzdan geçip gidýär. Onsoň dos. Onsoňy, soň şo gyzyň maňa kimdigini bilip berersiň. Soňam kömek edersiň.
Baý-bä. Aýmyrat ýene, Ýagşam bir gep tapdyň-aý. Kim barada gürrüň edýäniňi bilmesem, nädip tanaýyn men? Iň bolmanda suraty bir barmy? Ýok-da, suratam ýok, zadam ýok. Bäh.
Sen-ä meni kyn.